Ɛkyerɛ obi biara, baabi a wowɔ, ɛwɔ amanaman nyinaa so, the whole world, from Australia to China, Canada, Dubai, Everywhere in the world whether you are in Africa, South Africa, Ghana, Nigeria, Congo, wherever that you are, yɛde nkyia yi ma wo. Yɛ Nyakopɔn nhyira yɛn na ɔnhyira obi biara a ɔsɔpɔto yɛn, obi biara a ɔhwɛ yɛn, obi a ɔne yɛhwe bom na aberɛ bi a mɛba no ɔtie meɛ na afei nso no nsɛm a yɛka no ɔfa mu aba na ɔsɛ ne ne ne quest ɔsɛ ne ne questions ne views ɛne n'adwenkyerɛ yɛkyɛ obi biara ba Joyce Peterson TV so ɛyɛ MK ɛna mase aba yi a yɛba abɛdwendwen nsɛmfua bi ho a Yɛn nuanom bi, ɛyɛ sɛ yetu afu, yɛde afutuo ma obi biara. Obiara, ewiase, obiara ni hɔ a ɔbɛka sɛ ɔno deɛ ohia afutuo, kyerɛ sɛ ebi a na wo deɛ baabi a wofiri sɛ waduru no ɛyɛ ma wo, enti no ahweaseɛ bi ani w'abrabɔ mu. But ɛyɛ sɛ ohu sɛ ewiase yɛhia afutuo. Enti yɛde nkyea yi ɛbɛma Evergreen Ɔpɔn Gabriel a ɔyɛ yɛ kurom Ghana. Yɛkyia no paa ɛfiri sɛ aberɛ nyinaa no ɔlike page no ɔhyɛ ɔhwɛ yɛn wɔ YouTube because dwumadie a yɛdie yi yɛwie dwumadie no nyinaa a yɛde ne nyinaa kɔ YouTube na wo nso a na wonni online by that time no anaasɛ wahu no apɛ sɛ woboa yɛ ɔsɔ yɛ ase wohwɛ bi no wotumi kɔ YouTube kɔhwɛ yɛ wɔ hɔ afei nso yɛde yɛde nnipa fo ɛɛ yɛn ɛɛ ɛyɛ yɛn nnamfofoɔ ɛne anuanom adɔfoɔ a yɛbobɔ wɔn din yɛsrɛ wo sɛ wowɔ hɔnom na sɛ woda so te nkwa mu ahoɔden yareɛ biara nka wo na ahoyɛ a bɔ mmɔden ara na tag yɛn anaasɛ bra na bɛhwɛ yɛn na yɛn nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi atie nea yɛreka no enti Yɛ adɔfoɔ yi, eh, obi yɛkyea Kofi Korea a ɔwɔ Germany. Baabi a ɔwɔ biara mede saa nkyɛn yi ma wo. Ɛna Bere Ampɔfo, wo nso yɛde saa nkyɛn yi ma wo. Yɛkyea wo yie paa. Ɛna Aboagye Da Costa, baabi a ɔwɔ biara no, Yɛte ase saa mmerɛ yi sɛ wo nso aba program no so na wohwɛ yɛn. Yɛrekae nkaebɔ yi, ne yɛde nkaebɔ yi ma Ghanani biara a ɔhwɛ yɛn saa mmerɛ, baabi a ɔwɔ, dwumadie bi a wodie biara, Nyame nhyira wo, na wo nso Nyame nyɛ w'adom ɔnyɛ wo nhyira, na adeɛ bi a woyɛ biara no, Nyame mmoa na ɛnkɔ so, ɛwɔ Yesu Kristo din mu, yɛda mo ase. Yɛkyia obi biara de nkyia ma nipa biara ɛmfa ho ne baabi a ofiri. Na ɛnɛ program no yɛ program a yɛato din sɛ focus. Yɛka sɛ focus paa anuanom na ase kyerɛ paa ne sɛn. Mesrɛ wo a wote focus akyese no wobɛtumi asɛne ama yɛn. Na focus ne sɛ aseɛ ne sɛ sɛ ɔde botaa bi asi w'ani so na wopɛ sɛ woyɛ na ɛyɛ sɛ wohu sɛ botae wei na mede asi m'ani so a mepɛ sɛ meyɛ. Enti saa botae no na medi akyire. Sɛ nsuo bɛtɔ, sɛ wia bɛbɔ, sɛ nneɛma bɛyɛ basaa, sɛ abrabɔ no bɛsɛe, sɛ nneɛma nkɔ yie no, adeɛ wei na mepɛ sɛ meyɛ si m'ani so nti ɛno na ɛyɛ sɛ meyɛ. Enti yɛka sɛ focus a, wo nso nkyerɛaseɛ a wowɔ no, wobɛtumi de adom yɛn, wobɛtumi de aboa yɛn na wɔakyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn. Ɛyɛ Kwasi Samuel yɛkyea wo. Kwasi Somoa yɛ a yɛkyea wo. Ɛɛ sɛ yɛka sɛ focus a, focus ne sɛ wode biribi asi w'ani so na wopɛ sɛ woyɛ. na wodwene ho wo plan ne sɛ adeɛ wei na mpɛ sɛ meyɛ nti ɛsɛ medi tɛme na sɛ nsuo bɛtɔ awia bɛbɔ ahuntum bɛbɔ amanneɛ bɛba but adeɛ wei na mpɛ sɛ meyɛ nti ɛno ne nea ɛsi m'ani so sɛ mpɛ sɛ meyɛ a wo follow a nea mpɛ sɛ ɔyɛ no bɛba mu ɛno ne ɛfrɛ sɛ woafocus so ayɛ biribi but sɛ sɛ ɛwi ase no nnipa bebree ayɛ discourage afiri nneɛma bi a wɔde si wɔn ani so sɛ wɔmpɛ sɛ wɔyɛ focus na wɔyɛ no. Nnipa bebree atwe wɔn ho afiri saa anisoadehunu no, saa dreams no, saa plans no a na wɔaplane no sɛ ɔpɛ sɛ wɔyɛ no. Nnipa bebree afiri saa ɛkwan no so nam akwan foforɔ so. Ɛno na ɛde aban amanneɛ brɛ yɛn. Ɛno na ɛde yareɛ brɛ yɛn. Ɛno na ɛde ɔhaw brɛ yɛn. Ɛno na ɛde amanneɛ bi mu a ebinom akɔ mu a obi wɔ hɔnom a na ɛnyɛ ne kwan ne baabi a na ɔnam wɔ abrabɔ mu koraa no. Nanso esiane sɛ ne focus anaasɛ ne dreams a ekita no a ɔpɛ sɛ ɔyɛ na wama n'ani anna so na wama n'adwene ne n'akoma nyinaa anni akyire na ogyae kodi obi akyi nti no, ama saa ne dreams no, ne focus no, adwene no a na wafa sɛ ɔpɛ sɛ bra sei na ɔpɛ sɛ ɔbɔ no, wantumi ammɔ saa bra no, anuanom. Ebi ne sɛ ebia woyɛ sukuu abaayewa, wokɔ sukuu, wokɔ sukuu no, wo maame, sɛbe mprɛduasa, mo fie, gari koraa no, wobɛdi a, wonya nya ate anoa de gu adeɛ mu a, yɛhono a, yɛyɛ gari, yɛyɛ soakings a, abusua no nyinaa na ɛdi, ɛfiri sɛ sika ni hɔ. Obi wɔ ne fie, Ɔno ne nipa baako a fie no ɔno pɛ na wapue mu a ɔkɔ sukuu, ɔresua adeɛ a family no nyinaa pɛ sɛ wɔn support no na ɔtumi kɔ sukuu na ɔtumi bɛyɛ biribi daakye. Ɛnso ɛsiane sɛ nnamfosɛm ɛnom ne abrabɔ a yɛbɔ a yɛnnwen nea ɛbɛsi daakye, baabi a se yɛrekɔ no, mekɔ sukuu mabɛyɛ tikyani, mekɔ sukuu mabɛyɛ dɔkta, mekɔ sukuu ni mabɛyɛ nurse, mekɔ sukuu ni mabɛyɛ fire service, mekɔ sukuu mabɛyɛ police, mekɔ sukuu mabɛyɛ sogya. Saa akwan no a yɛ yɛtete ne nyinaa no sɛ merekɔ sukuu no ma bɛyɛ sei mepɛ sɛ me abra daakye meyɛ sei daakye meyɛ sei no ɛsiane sɛ yɛ lose yɛ lose focus nti na nneɛma no bi wɔ hɔ a yɛtumi nyɛ ɛno nti obi te Ghana ɔyɛ adwuma ɔgye busumi akatua na nadafo bi abɛdaadaa nso o yɛnkɔ Libya na yɛnkɔ yɛnkɔbɔ Malaga na wadi n'akyi na ɔkɔ Libya na ebi mu akɔwu Ebi nso atumi afa so akɔsi Italy. Ebinom afa so akɔ other country. Ebinom ayɛ yie. Obi wɔ hɔnom a ɔtuu kwan koraa na kwan no a ɔtuiɛ no koraa no ammoa no because of focus nti. Ebia na ɔwɔ adwuma papa bi a ɔyɛ wɔ Ghana, ɔyɛ wɔ adwuma papa bi a ɔreyɛ ne kurom. Nso ɛsiane sɛ wamma no wanyɛ focus, wamfoku, wan, wanyɛ straight, anhwɛ nea ɔreyɛ no so na ɔfiri saa kwan no so nti no, wobɛhu no na afei abrabɔ a na ɔrebɔ no, na abrabɔ no asesa. So ahu? Ɛno nti, etumi ma barima bi a wasi so sukuuni a ɔkɔ sukuu na wakɔ di nnamfofo akyi sɛ nkɔnom wi, na wakɔnom wi na wabɔ dam, na wakɔnom wi na wasɛe n'abrabɔ, na wakɔnom wi na nneɛma nyinaa bɛte agu abusua no mu. Obu a ɔmaame ne ɔpapa deɛ wɔn bɛdie koraa no wɔn nni bi. Ɛnso wɔn atete wɔn mmɔwerɛm, atete adɔ afuo, ayɛ kuayɛ, anya sika nkakrankakra de ama no sɛ, Ɔbaa anaa barima, gye sika yi na fa kɔ sukuu anaasɛ gye sika yi na fa kɔbɔ bra pa bi. Na saa nipa no, ɛsiane sɛ focus a ɔnni, nnamfosɛm ne adwendwen bi a ɛnni ho kwan sɛ ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛsoa no because wo maame wo focus a yɛde wo kɔɔ sukuu no sɛ kɔ sukuu na bɛyɛ biribi dan sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi asɔpɔto abusua no ɛnso no wobɛhu sɛ ɔbɛdu sukuu dɛm hɔ no na nnamfosɛm nti na sukuu no kura wantumi anwie obi wɔ hɔ a ɛsiane sɛ ɔni focus no a ɔde ɛde maa no no ɔnyaayɛ no adeɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no wantumi a achieve nti ɔkɔ sukuu no wakɔ nyinsɛn no wabɛtena fie na afei deɛ Ogyina kwan ho tɔn pure water. Ebi nso a na Nyankopɔn ammɔ no sɛ ommegyina kwan ho ntɔn pure water. Ɛso esiane sɛ ade ade a na esi n'ani so a ɔpɛ sɛ ɔyɛ a wantumi anyɛ nti no, na ɛde no akɔ wie baabi a ɔmpɛ. So ahu? Anuanom, ɛnyɛ obiara na ɛbɔɔ no sɛ obenya sika. Ɛno deɛ, ɛsɛ sɛ meka na anuanom ebinom te aseɛ. Wo a ne me nyɛ adwene nso, wobɛtumi asɛn no comment. Ɛnyɛ nipa biara na Nyankopɔn bɔɔ no baa asase yi so sɛ ɔmmra na ɔmmɛnya sika. Nyankopɔn bɔɔ ebinom sɛ ɔmbɛba abɛboa community no. Obi bɛba abɛsom no, obi bɛba abɛyɛ adwuma, obi bɛba abɛdane sikani, obi bɛyɛ hiani. Ɛyɛ mmere a Nyame ahyehyɛ ama obiara. Ebia na wo nipadua no, ɛnyɛ wo na wobɛnya sika. Ebia wo ba anaa wo nua bi anaasɛ wɔfaase bi anaasɛ wɔyɛ mba ɛtoasoɔ bi na ɛbɛnya sika anaa nneɛma bɛkɔ yie ama na ɛnyɛ wo. Sɛ yɛkɔ Bible mu a, ɛyɛ David. Ɔkaa sɛ obesi dan ama Nyankopɔn. Esiane sɛ na David akɔfa obi yere ne no ada nti no, a na ɔsan kum nnipa no kaa ho, na ne nsam wɔ mogya nti, Nyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Nnɔɔ, daabi, memma wonsi asɔredan no, na mmom mɛma wo ba na asi saa asɔredan no ama wo, ama me Nyankopɔn. So ahu? Sɛ wobɛhwɛ a, yɛn nyinaa efiri David ase, Jesus Christ, yɛn nyinaa hwɛ awoɔ ntoatoasoɔ a, yɛn nyinaa firi Jesus ase. Wei kyerɛ wo sɛ abrabɔ no, Sɛ woandi tami a, wontumi mmɔ. Ɛyɛɛ yɛ Papa Yesu Kristo a ɔno koraa ɔbaa asase yi so no, na ne Nyame somaa no sɛ ɔmmra na ɔmmɛwu ngye yɛn nkwa no, ɔbaeɛ no, nea Nyame somaa no sɛ ɔnyɛ, ne maame bisaa no sɛ, Adɛn na na nsa ne nnɛ yɛahwehwɛ wo no yɛnhu? Ɔsee. I'm doing my father's work, meyɛ me me papa no adwuma. Enti no, sa asɛm, no ne asɛm a ɔka kyerɛ wo maame. So, nea meka nyinaa ne sɛ, abrabɔ a yɛrebɔ no, wo se wode sei na asi w'ani so, ebia watu kwan wɔ aburokyire, wowɔ Ghana, wowɔ kuro foforɔ so. Nea enti a ɛmaa wokɔɔ saa kuro no so, nea enti a ɛmaa wokɔdii saa kuro no so no, ɛno ne adeɛ a wokɔɔ sɛ wokɔ akɔyɛ. Enti sɛ wokɔ na sɛ obi kora ɛs ɛreha wo a, anaasɛ obi se o waba, sɛsi a waba yi deɛ o ha deɛ yɛn nyinaa yɛtɔn nkonkonte, sɛ meka nkonkonte a Ghanafoɔ te aseɛ, yɛtɔn nkonkonte anaasɛ yɛtɔn nnuro ɛna yɛtumi nya sika na yɛde bi asɛn ne fie. Wo nso wokɔ no, w'adwene ɛkita wo sɛ ebia meyɛ kyikyani, ebia meyɛ dɔkta, meyɛ nurse, enti mekɔpɛ adwuma na mayɛ nurse, bosome so a kakra a ɛbɛtua me no mede bi akɔ. fie akɔhwɛ m'abusuafo. Esiane sɛ nnipa a wukohyia wɔn no, bere a wɔrebɔ no, wɔtu wo fo na wo wode wo certificate no a wode kɔɔeɛ no akɔto baabi na woakɔdi wɔn akyi na ebia moakɔtɔn nnuro na yɛabɛkyɛ wo na yɛadipɔto no yɛde kɔ Ghana. W'anisoadehunu no a wokɔɔeɛ na akɔyɛ no, ɛwɔ he? Saa ara na mmeranteɛ mmiɛnsa bi de adeɛ bi si wɔn ani so sɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ. Na adeɛ a wɔpɛ sɛ wɔyɛ ne sɛ, wɔyɛ wɔn adwene sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔhwehwɛ owuo na wɔku no. Ɛfiri sɛ owuo da ne amansan kɔn mu a, baabi a bɛkɔ biara no na yɛbɔ ne din. Wama ewiase nyinaa yɛ hu. Enti wɔkɔ sɛ wɔkɔhwehwɛ owuo aku no. Enti mmeranteɛ mmiɛnsa yi, ebi faa mmaa. Ebi faa sekan, ebi faa tuo, ɛna wɔn a wɔadwene sɛ wɔkɔhwehwɛ owuo no wɔaku no. Enti wɔn ti si kwan so, ɛna wɔkɔ. Enti a wɔkɔ no ara na kwan so, ɛna wɔhyia maame aberewa bi, abesi maame aberewa a n'ani afi, na wɔbisa sɛ, aberewa, yɛsrɛ wo a wɔnyi, na wo mfie so adu anum, yɛpa akyɛw, yɛhwehwɛ owuo na yɛaku no. Ɛna aberewa no sɛ, me nana mo, owuo ehwɛ baabi a maduru yi. Sɛ mo hu no kun no maa me anka ɛbɛyɛ me dɛ paa because ɛnkyɛ na wabɛfa me nso. Enti me deɛ mennim baabi a ɔwɔ na mmom mokɔ yi ebia na moakɔhyia no. Ampa, wɔn ti sii so. Wɔn gyaa aberewa na wɔkɔeɛ. Wɔkɔeɛ ara na wɔkɔhyiaa abaayewa ketewa bi a ɔkɔ nsuo akɔsa nsuo afiri nsuo mu. Ɛna ɔbisa, wɔbisaa no sɛ wɔnhwɛ owuo na wɔaku no. Na ɛhefa na ɔbɛhu no? Na ɔse, o owuo deɛ wohwɛ no a wonhu no. Kyerɛ sɛ w'ankasa kɔfrɛ no brɛ woaa wo ho. Enti ɔno deɛ ɔsua. Ɔntumi ansa saa asɛm no. Enti mmeranteɛ tisi so a wɔrekɔ. Enti wɔrekɔ no ara na mmeranteɛ no mu baako na sɛ ɔredwonsɔ wɔ kwan ho, sɛ ɔredwonsɔ. Ɛna ɔhuu sɛ bɔtɔ bi tuntum, bɔtɔ bi da kwan ho. Ɛna Opiri bɛɛ bɔtɔ no. Nti opiri bɛɛ bɔtɔ no na ohu sɛ, mm, bɔtɔ yi deɛ biribi bɛwɔ mu. Nti ɔfrɛɛ ne nnamfoɔ mmienu na ɛkaa no sɛ, ei, anuanom, mommra hɔ na mahu bɔtɔ bi a ɛda ha, na yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ bɔtɔ yi mu. Tie o, first of all, wɔkɔ no, wɔn focus ne sɛ wɔkɔhwehwɛ owuo na wɔaku no, efisɛ owuo koraa ma wɔn brɛ dodo. Owuo hunahuna wɔn, nti wɔkɔhwehwɛ owuo na wɔaku no. That is their focus. nti a wɔsii kwan no so. But wɔduru hɔ no a obi ka kyerɛ wɔn sɛ, ɔbaako kaa sɛ, o, anuanom, mahu bɔtɔ bi a ɛda kwan ho ha. Na yɛnhwɛ nea ɛwɔ bɔtɔ no mu no. Na wɔn adwene afiri baabi a wɔrekɔ no so ama wɔn adwene aba bɔtɔ no so. Ampa, mmeranteɛ kɔ kɔfaa bɔtɔ no, ɛna wɔbue so. Wɔbue so na ɛyɛ sika. Nti wɔbue so a na ɛyɛ sika no, ɛna wɔyɛ wɔn adwene sɛ sika wei deɛ, sɛdeɛ wɔkɔhwɛ owuo akunu na wɔnhu noɔ na wɔanya sika yi deɛ, ɛne wɔn nso Nyame aboa wɔn na ɛsɛ wɔn gye wɔn ani kakra nti wɔn yɛ wɔn afa adwene sɛ saa deɛ a sɛdeɛ wɔn anya sika ne berɛ a wɔn abrɛ wɔn hwɛ owuo wɔn aku na wɔn nya no a wɔn nso sika yi wɔn ni bi ɛno koraa ne wɔn bigger problem nti wɔn hwɛ owuo aku no because ebia na owuo abɛfa wɔn kɔ na anigye wɔn antumi anye bi nso wɔn anya sika ne deɛ a Wɔbɛte sika bɔtɔ no ano na wɔakyɛ na obiara afa ne deɛ. Hwɛ focus a na wɔde rekɔ o, asɛm a na ɛkita wɔn, asɛm a na ɛwɔ wɔn tirim, enti ɛma wɔsii kwan no so no. Wɔhuu sika no, focus na ɛrekɔhwɛ owu akunu no afiri sika no afiri saa wɔn tirim. Seesei wɔn nyinaa adwene abɛdi sika so. Na tam a wɔn adwene bɛdi sika so na wɔnim sɛ o, o sika yɛ owuo. Sika yɛ ɔhaw. Sika yɛ amaneɛ. Sika tete abusua mu. Sika tete nnamfofoɔ mu. Sika tete abusua ntam. Because sika no ankasa no, sɛbe mprɛduasa sɛdeɛ ato din sɛ sika yɛ mogya no, ɔno ara san yɛ ne ho boronsam at the same time ɛma nipa. Enti no, focus a na wɔde kɔhwehwɛ owuo no, wɔhu sika no na wɔn adwene afiri owuo no so aba sika no a wɔn nsa bɛkaeɛ no, wɔannya no so. Enti wɔyɛɛ wɔn adwene sɛ saa deɛ wɔbɛkyɛ sika no. Enti wɔkɔtenaa, wɔfiri hɔ ɛna wɔkɔtenaa akuraa bi ase, saa nnipa mmiɛnsa yi. Nti wɔkɔtenaa akuraa no ase no, ɛna wɔyɛɛ sɛ wɔbɛkyɛ sika no. Enti panin a ɔwɔ mu no kaa sɛ, No, me na meyɛ panin. Ɛnna wei se, Dabi, me na mehuu sika no. Ɛnna ɔse, No, sɛ wo na wohuu sika no koraa a, yɛn mmiɛnsa nyinaa na yɛnam na yɛanya sika no. Enti no, if that's the case deɛ a, wo a woyɛ akwadaa wɔ mu no, kɔ kurom na kɔtɔ aduane bra, na yɛnni. Yɛdi wie a, na yɛakyɛ sika no. Ɛna nea ɔto so mmienu no, nea odi kan no kɔɔ kurom sɛ ɔkɔtɔ aduane. Ɛna wɔn mmienu no a wɔkae no decide sɛ baako nkɔtɔ nsa mfa mmra because nsa deɛ ɛne aduane na nam ɛne anigyeɛ. Nti wɔn nso because wɔn anya sika wɔn ani agye because wɔn kɔhwɛ owuo no wɔn kɔhwɛ owuo akunu wɔn anya no ankunu wɔn anya sika nti ɛsɛ wɔn gye wɔn ani. Nti no saa nipa yi ɛbɔ mmɔden. Nnipa yi bɔɔ mmɔden gyae ade a na wɔyɛ nyinaa. Afei kɔ so wɔde yɛ nyinaa sɛ ɛsɛ wɔgye wɔn ani na wɔwe nsa na wɔtumi gye wɔn ani ansa na wɔakyɛ sika no. Wɔn wura fi sɛ sɛ na wɔwɔ mission, wɔwɔ kwan bi a wɔtuo. Ɛno nti na wɔkɔnyaa sika no. Ɛnti na wɔkɔnyaa sika no. So ahu. Enti nea ɔkɔɔ kurom kɔtɔ aduan no, baako ne mmienu na ɛkaeɛ no somaa baako sɛ ɔno nso nkɔ na ɔnkɔtɔ nsa mmra. Ɛna baako no nso kɔe sɛ ɔkɔtɔ nsa. Enti baako na ɛkaeɛ no na ɔse no, me meteɛ yi a masoma nkurɔfoɔ mmienu yi sɛ wɔnkɔ kurom nkɔtɔ aduan no, ma wei kɔtɔ nsa. Ebia na wɔaplane Wɔreba a, na wɔn mmienu no aku me na wɔafa sika no. Enti saa de a, me nso, ɛsɛ sɛ mehwɛ kwan bi a mɛtumi aku wɔn na me nso mafa sika no. Enti atuo no, atuo no a na ɛkita wɔn na wɔn gya, mmienu no gyaa no hɔ too hɔ, ne wɔn nneɛma a wɔn gya guu hɔ sɛ wɔrekɔ aba no, wɔba a, wɔn nyinaa bɛdidie no, aberanteɛ no faa tuo no na ɔde sieeɛ. Ɛna ɔyɛɛ n'adwene sɛ sɛ wɔba a, aduane no a wɔde bɛba no, wɔno ɔnni kɛse, nsa no nso ɔnnom kɛseɛ. Na sɛ wɔbo a, watumi aku wɔn na wafa sika no. Baako no nso a ɔkɔtɔ aduane no, ɔno nso yɛɛ n'adwene sɛ ɔde aduro bɛgu aduane no mu, na mmienu no a aka no, ɔde aduane no ba a, na wɔdi a, ɔno bɛhwɛ baabi a ɔde aduro no guiɛ na ɔno adi hɔ, na nea aka no a aduro no nni hɔ no, wɔn mmienu adi na wɔawu na ɔno wafa sika no. Ɛna nea ɔkɔtɔɔ nsa no nso ɔba no, ɛna ɔde aduro awuduro egu nsa no mu. Sɛ wɔn kɔnom nsa no a ɔno atɔ ngo, ɛngo kɔkɔɔ de ahyɛ ne bɔtɔm. Sɛ wɔn nom a because of sɛ poison nti no ɔno ɔnom kɛse, ɔbɛnom kakra bi na wanom ngo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a poison ntumi nku no. Anuanom hwɛ nipa miensa yi oo ɔmo nsi so sɛ ɔmo kɔ hwɛ owuo na ɔmo aku no but ɔmo kɔ nyaa sika no hwɛ adwen a aba saa nipa miensa yi tirim eti ɔmo mienu no a ɛkɔtɔ aduane no nyinaa bɔ mu bae ɔmo bɔ mu bae na baako no a ɔte hɔ no a ɔte sika no so no na ɔdwen sɛ ok nkurɔfoɔ mienu bae bɔ mu yi deɛ ɛne asɛm a ɔmo kae yɛ nokorɛ ɛneɛ wanhwɛ a ɔmo bɛkum na ɔmo afa sika yi eti me nso mɛhu kwan a mede wɔn bɛfa so eti ampa ara Wɔde aduan no baeɛ. Wɔbɔɔ mpaeɛ guu so ɛna wɔn startee sɛ wɔn nom nsa no. Eti nea ɔno tɔ ɔkɔtɔ nsa no baeɛ na ɛnwunu sɛ ne bɔtɔm no deɛ wayɛ n'adwene sɛ nsa no ɔbɛnom kakraa bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnom ɛnwo no a ɛnwo no bɛtumi ateki alcohol no out of him na ɔno watumi ayɛ dɛn afɛ sika no. because ɔbɛyɛ mmerɛ koraa na ɔbɛdu fie na yɛawerɛhye no kɔ hospital na ne ho atɔ no enti no ampampaa nipa wei saa adwene a na nipa mmiɛnsa yi afa yi obiara nso afa different adwene ɛtae sika na ɛsiane sɛ wɔmanya no akyi but they are, they are thinking and what they plan is focused they are focusing to go and kill death they are looking for owuo na ɔma ku no Enti na ɛno ne wɔn focus a wɔde sii so a wɔrekɔ no wɔn akɔ akɔyɛ. Anuanom, enti ampa, wɔnom nsa no, wɔnom nsa no wie na wɔsan wɔdidi yɛ. Nti wɔdidi wie yɛ ara pɛ, na nea ɔno wafa tuo na ɔsɛ ɔbɛkum wɔn no deɛ, ɔno deɛ waplan no deda sɛ ɔbɛkum wɔn. Enti ɔno deɛ, ɛno na ɛhyɛ n'adwenem. Na mmom tam a wɔdii aduane wie a wɔnom nsa no wie no, ankyɛ na Nea ɔfaa tuo no sɛ ɔbɛkum no no, ɔno dii kan wuiɛ because na wadi aduro no mmienu. Wadi ayi deɛ no, wadi yɛfrɛ no sɛn deɛ aduane deɛ asen anom nsa aka ho. Nti ɔno deɛ ɔwu ntam because na wadi aduro no mmienu nyinaa. Nti ɔno wuiɛ. Ɛna ɛbɛkaa nea amu no hyɛ ne bɔtɔm no de nea wɔn nso di aduane no a wɔanom nsa na ɛyɛ poison no ɛbɛka wɔn mmienu ɛna wɔn startee sɛ wɔyɛ awudi a ɛna ɛyɛ nkyɛ sika no hwɛ o the focus that took the, these two people to go the focus ɛde saa nkɔfo wei kɔɔ yɛ the focus that they took it took them to go the idea was they are looking for dead to kill but esiane sɛ they forgot about what they were doing they forgot about what took them there ɛno wɔn yɛ afei deɛ ɛbɛka mmienu mmienu no ɛna wɔn kyɛ sika no wei sɛ me deɛ dɔɔso na mehu yɛ wei sɛ ɛnyɛ me so na mehu yɛ wei sɛ me na ɛsɛ me sika dɔɔso wei sɛ m'anyi nkyɛn o eti ɛhɔ apɛ ɛna ɛda ne ntɔkwa eti ɛda ne ntɔkwa no Ɛna nea ɔno ngo no hyɛ ne bɔtɔm no, ɔno deɛ ɔnim sɛ sɛ ɔku wei na ɔwu a, ɔno deɛ ɔnwu. Enti wɔn kɔ wɔn mia ne kɔn na baabi a na baako no di to no ahyɛ no a wawu no, baako no a ɔno kɔtɔ aduane baeɛ nsa katuo no, ɛna ɔsutu nea ngo no hyɛ ne bɔtɔm no, ɛna ɔwuiɛ. Ɛsiane sɛ na ɔno nso anom nsa no bi na nsa no bi wɔ no mu no, na ngo no nso a akoa no akipu yɛ ne sɛ ɔno nso bɔtɔ mu a wawuo no nti no, baako no faa sika no. Ɔkɔ a ɔnam mu a ɔkɔduu kwan mu no, ɛna ɔbu hweeɛ, ɛna sika no kaeɛ. Eti another different person a wɔretwa mu ɛna ɛbɛhuu sika no, ɛna ɔfaeɛ. Ɛna ɔde sika no kɔɔ fie ɛkɔbɔ amaneɛ. Sɛ makɔhu sika yi na mekɔɛ na aberanteɛ awu da ho. Ɛhɔ na aberewa no bɛka sɛ daabi, Mihuu mmeranteɛ mmiɛnsa yi sɛ wɔrekɔhwehwɛ owuo na wɔaku no. Enti sɛ nnipa wei na wokɔhuu no na sika no kita no a, wɔyɛ mmiɛnsa nti monkɔhwehwɛ mmienu no. Ampa, wɔn mu bɔɔ dawuro tuu anammɔn kɔhwehwɛɛ nkurɔfoɔ mmienu na wɔkɔeɛ, na ampa ara na wɔawuwu wɔ akuraa no ase. Wahu? Because of focus a wɔde si wɔn ani so sɛ they are going to look for, wɔrekɔhwehwɛ owuo na wɔaku no no, sɛ wɔrekɔ no, ɛna wɔyɛ wɔn adwene sɛ wɔn kɔhwɛ owu aku no ɛna wɔn approachi what brought them anaa what was going on or what they decide to do ɛna wɔn yɛ ɛyɛ a nka this thing will never happen nka saa asɛm yi ɛnsi it will never happen but because of the lose, the lose focus maybe you are a pastor you are a man of God you started a church a new church

God said that seek the he, him first and the, the remaining he will add it unto you. Ɔse mo mehwɛ Nyankopɔn ne trenee ɛkane na nea aka no ɔde bɛka yɛn ho. Enti no ebi a wasate asɔre ne wɔ members yɛ mmienu mmiɛnsa. Members mmienu mmiɛnsa ne mpaeɛ na abɔ kotu kotu anim kaka sɛ Nyankopɔn Awurade boa me na these three members these church, church, three church members that I have. God help me for this church to grow ɛno no mpa yɛ sɛ wobɔ but you look at other churches obi a ɔno nso ayɛ asɔre ebi a ebi a ɔno nso wɔ members bebree na wakɔ bisa na nua onua ei mibi asɔre o na asɔre a mibie mi mi ni church members o nneɛma mu ayɛ den o na ɛdɛn na woyɛ a atumi ama wanya members bebree saa no then that person

on Joyce Peterson TV. We will help you, we will welcome you. Problem bi a wowɔ biara, anua ɔdɔfoɔ, sɛ ɛyɛ awaresɛm, sɛ ɛyɛ business, sɛ ɛyɛ relationship, obi na wahunu na apɛ sɛ ɔware no, courtship, obi na wahunu na apɛ sɛ ɔware no, anaasɛ ebi a yɛmmoa wo wɔ biribi mu a, biribiara a wayɛ w'adwene, wapɛ sɛ yɛboa wo no, yɛbɛboa wo. But anuanom, program no a yɛyɛ no, ne point ne sɛ, title no a ɛda so no sɛ, ɛyɛ focus. Nnipa bebree, obi wɔ hɔ, waware, ɔne ne kunu na ɛte. Awoɔ mmaeɛ. wɔn nni ba. Instead of sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ akyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade boa me na yɛnya ba. Na ɔkɔ nadamfo bi hɔ na wakɔbisa no sɛ, ei, na wo deɛ, wofaa he na wanya mma bebree yi? Na nadamfo no aka no sɛ, oh, yɛwɔ sɔfo bi wɔ ha o, na sɔfo no deɛ, ei, ɔyɛ tatahwe. Ɔde ne nsa too wo so ara na abless na ba. Ɔde ne nsa too wo so ara na nneɛma yɛ yie. Enti saa deɛ a, yɛnkɔ na yɛnkɔhu sɔfo yi. na ɔmmoa wo. Ebi nso a na baabi a wokɔ asɔre no, na sɔfo no a wokɔ n'asɔre no, ɔno na Nyame ayi no ama wo sɛ ɔmmoa wo, na woafiri hɔ na akɔ sɔfo foforɔ hɔ. Afei deɛ, wokɔduu hɔ a, pɛ sɔfo no sɛ, Oo, wo maame na ɛyɛ o, wo papa na ɛyɛ o, enti seesei no nea mɛtumi ayɛ de aboa wo ne sɛ, ɛkyɛre sɛ me ne wo ada ansa. Me ne wo da a, pɛ a. Saa spirit no a ɛma wo nwuɔ no, me ne wo da a, spirit no bɛkɔ na ɛne wo anya ba. So ahu? Woadi w'adamfo bi akyi, na afei ɔne sɔfo no akɔda, na afei ebia woanyem, woanwo, anaasɛ woakɔnyem koraa mpo. Wobɛyɛ dɛn aka akyerɛ wo kunu? But sɛ wotena wo fie na wo ne wo kunu bɔ mpaeɛ bom na mosom Nyame bom na mokasa bom na mofrɛ mo sɔfo na mo sɔfo ne mo kasaeɛ a, ebia na nka situation no koraa no ɛbɛ change wahu obi wɔ hɔ ɔmaame nni bi ɔpapa nni bi ɔmo kakra ɔmo wɔ no ɔmo abie kiosk ketewa bi ama no sɛ ɔntena no na ɔmfa mmɔ bra ɛnso wobɛhu na wagya kiosk no na ɔde ama obi a ɔte ne nkyɛn Anaasɛ obi a ne kiosk, ne shop bɛn no. Sɛ ɛyɛ a hwɛ shop yi ma me na wasɔre afi n'adwuma no a ɔreyɛ no ho na wakɔtena asɔredan mu sɛ ɔrebɔ mpaeɛ sɛ Nyame mma no sika, Nyame mma no kunu, Nyame mma no sei. Sika yi, yɛabue shop yi bi ama wo, wotena no na wogyegye kakrakra a wobɛnya bi. Ɛnso no, ɔbɛgyae Na wakɔtena asɔrdan mu na ɔrebɔ mpaeɛ wɔ aberɛ a n'adwuma da hɔ a ɛyɛ sɛ ɔyɛ ɛso ɔnyɛ. Focus na yɛka no ebi no no. Obi wɔ hɔnom a ne maame ne ne papa agya no agyapadeɛ. Ebi wɔn awu wɔn de agyapadeɛ agya no. Esiane sɛ ɔbɛhwɛ agyapadeɛ nso wayɛ no na wakɔfa barima bi anaasɛ wanyin ɔte hɔ ɔnwareeɛ eti ɛsɛ ɔpɛ kunu by force na ɔware no na ɔne bɛrima no bɔ bra. Wobɛhu no wakɔfa bɛrima bi a ɔnka mmara, bɛrima bi a ɛnyɛ n'asɛdeɛ no no, ɛnyɛ ne ɔmpɛ no. Ɛsiane sɛ ɔpɛ kunu nti no, na bɛrima no aba n'abrabɔ mu na wabɛsɛe agyapadeɛ a ɔmaame ne ɔpapa de agya no no. Na bɛrima no abɛsɛe na wabɛfa no nyinaa na ɔde kɔ. Na wakɔ ahokyere mu, na da bi ɔsɔre a na ɔte asɔre da na ɔbɔ mpaeɛ frɛ Nyankopɔn. Ɛno yɛfrɛ no focus, wanfokɔse. Obi wɔ wahyia bɛrima bi ɛnɛ yi ara. Instead of sɛ wahyia bɛrima no ɔbɛ study bɛrima no ahu adeɛ a bɛrima no ɔyɛ, sɛ ɔyɛ adwuma, sɛ ne life te sɛn, sɛ ɔfiri he, sɛ ɔkɔ he, sɛ dɛn na ɛkɔ so. Ɔmpɛ akyiri akwan. Na wakɔfa bɛrima no abɛtena ne so. Afei wobɛhunu no ada ne ntɔkwa. na afei wɔn nko adeɛ kye sekan adeɛ kye ɛboɔ adeɛ kye asei adeɛ kye asei wobɛhu na ebi afa mu ahwere wɔn nkwa na ebi mu awo baako mmienu na bɛrima no agya wɔn na wɔn abrabɔ ayɛ wɔn basaa wɔahu sɛnea abrabɔ no teɛ anuanom moma yɛnyɛ focus. Momma yɛnyɛ focused to the extent sɛ yɛbɛhu baabi a yɛfiri ne baabi a yɛrekɔ. Mefiri ha na merekɔ ha, enti kwan yi a masi so yi a menam so a merekɔ yi, sɛ obi mpo ba bɛka kyerɛ me sɛ, sɛ ebia, ɛboɔ anaa nsuo retɔ anaasɛ ayerɛmo asi anaasɛ kwan no koraa so atwa a, mɛkɔ de m'ani akɔhwɛ ama mahu sɛ ampa ɛkwan no so atwa ansa na masan. But obi wɔ hɔ a, yɛka kyerɛ no sɛ kwan no a worekɔ no, ɛkwan no so, ei, amrɔbɛs te kwan no so o, atwitwatirifoɔ wɔ kwan no so, ɛhɔ ara na wasan. Sɛ ɔde n'ani bɛkɔ akɔhwɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ asɛm a wɔka no yɛ nokorɛ no, ɔnyɛ koraa na wagye adi. Ebi ne sɛn? Sɛ obi atwa asɛm ato obi so na ebia woate ɛho asɛm. Wonkɔ investigate yie ntie both sides nhuu sɛ asɛm a yɛreka no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ. Nso no na saa nipa no na wagye adi. Na waka waka kyerɛ nipa foforɔ na nipa foforɔ nso aka kyerɛ nipa foforɔ. Ɛsi da biara wɔ yɛn Ghanafoɔ yɛn abrabɔ mu. Obi te asɛm a na wagyagye asɛm no at the same time without even thinking

they are rich nipa bebree startee nketenkete firi aseɛ ɛnɛ wɔn yɛ sikafoɔ nipa ketewa nkete nketepa bi startee nketenkete from their life they started with small things wɔn startee wɔ nneɛma nketenkete ɛnɛ wɔn abɛyɛ sikafoɔ you are one of them i'm one of them don't lose focus in whatever that you do don't please sɛ obi mpo ɛna wodi n'akyi w'adamfo bi wo nua bi ɛna wotu fo sɛ saa kwan yi a wonam so yi saa kwan yi a wonam so yi Obetumi aboa wo. Anuanom, nnipa bebree adi nkurɔfo akyi akɔgye sikaduro ama ɛnnɛ wɔawu. Nnipa bebree akɔgye sika, adi nkurɔfo akyi akɔgye sikaduro ama wɔn abrabɔ asɛe. Nnipa bebree adi nkurɔfo binom akyi akɔware awareɛ bi a wɔyi wɔn nsa firi saa awareɛ no mu a ɛnyɛ yie. Nnipa bebree adi nkurɔfo bi akyi akɔnya problem ama ɛnnɛ wɔabubu gu dan mu. ɔyare gu ɔyare da dan mu. Nnipa bebree adi nkurɔfoɔ binom akyi ama wɔn asɛe wɔn abusua. Ɔbarima bi a na ɔdɔ no paa because of sɛ w'adamfo bi, wo nua bi, wo ho nipa bi nti ɛnɛ wagyaa no ama wote hɔ na wokae a na wakoma na ɛyɛ ɔya. Obi business a ɔde mfie bebree ayɛ, ɛnamfosɛm, ɛne internet oh yɛse business wei aba yɛse wei aba yɛse business wei aba na watam sika kakra ekita no na ɔde akɔdi akyire na sika no ahye anuanom let's be focused in life be focused in whatever that you do we thank you we love you we bless you nyame mmoa yɛn Meda eh, Kwasi Kwarteng, w'adwen ne yɛn, Nyame nhyira wo, ɛne neɛ nɛ yɛde bɛto dwa no, ɛbɛm sɛ wobaa late kakra, na mmom we are starting for long time, neɛ nɛ yɛpa kyerɛ ne sɛ ɛyɛ focus ɛwɔ abrabɔ mu, anuanom, onua, nipa bebree nyɛ focus, ɛno nti na ama abrokyire a yɛtu kwan a yɛaba no, yɛn mu bebree yɛbrɛ, Ɛno nti na ama akwantuo mu a yɛakɔ no yɛn mu bebree rebrɛ because obi bebree kɔɔ aburokyire sɛ wɔrekɔbɔ bra de abɛhwɛ wɔn abusuafoɔ. Nso wɔbɛduru ha no abrabɔ no akyɛngyi. Obi wɔ hɔ ɔwɔ Ghana na ɔyɛ Kristoni, ɔbɛduru aburokyire ɔnsom Nyame biom. Obi wɔ hɔ ɔnum nsa nom before sɛ ɔfiri Ghana, ɔbɛduru aburokyire ɔnom nsa. Obi wɔ hɔ ɔmmɔ adwaman ɛ ansa na ɔbɛduru abrokye ɛnnɛ ɔbɔ adwaman. Obi wɔ hɔnom ɛkyɛ sɛ amanfoɔ abɛsua nneɛma bebree ɛwɔ akwantuo mu a ɛnni ho kwan sɛ nka wɔn sua. Yɛkura mu Ghana nnipa bebree akɔsua nneɛma bi a ɛnni ho kwan sɛ nka wɔn sua ama ɛnnɛ ayɛ suatra ama ɛnnɛ yɛwɔ slay queens a wɔn se wɔn yɛ slay queens a ɛnnɛ ɔbaa bɛsi akɔtɔ ataadeɛ na wasan de akɔma telani na telani no apae atadeɛ no ho na watwa so sɛ ne srɛ mu ngu hɔ na mmarima nhwɛ no, ɛdɛn na wobɛnya? What is your gain? What is your profit on this? Sɔfo bi ate asɔre, wakɔhyɛ atoa mantis abɔ mpaeɛ a, wabɛhu sɛ nadafo sɔfo bi ogya ne hɔ kɔeɛ no, ɛnɛ yi sɔfo no atotɔ cars, ɔwɔ fie nom ne ade, wakɔgyae ɔno ne mpaebɔ a ɔkɔbɔeɛ no adi n'akyi akɔgye aduro ama ɛnnɛ wabubu gu dɛm. Anuanom, mede mo bɛhyia, wei yɛ part one, yɛde part two bɛbrɛ mo, but wei yɛfrɛ no sɛ focus in life, focus in everything that you do whatever that biribi a ɛma wokɔ aburokyire biribi a ɛma wotu kwan nea enti a ɛma wotu kwan na nnuano mesrɛ wo ada mede nyame di nsrɛ wo bɔ mmɔden na hwehwɛ saa adeɛ no akyira kwan yɛbɔ mpa yɛn nso a yɛnka nkyerɛ nyankopɔn sɛ sɛ yɛ destiny a ɔde yɛba asase so yɛ mmeramɛyɛ no sɛ yɛ destiny afiri yɛn nsa a yɛsrɛ no ɔnsan fa ma yɛ biem Yɛda mo ase ɛwɔ Joyce Peterson TV so. Yɛsrɛ mo, mobɛtumi mo bɔ mmɔden a wohwɛ me na wotie me kɔ Joyce Peterson TV na kɔ subscribe. Yɛwɔ a lot of inspiration words, nsɛm a ɛtu fo ɛwɔ hɔ a wobɛtumi atie bi na ade bi abɔ w'abrabɔ, wode bi abɔ bra. Yɛwɔ nsɛm bebree a amanfoɔ de atwerɛ yɛn, amanfoɔ de amane yɛn, ebinom asɛne yɛn vid audios a yɛayɛ a wobɛtumi atie na atu fo. Anuanom, yɛsrɛ mo, wo a wohwɛ yɛn, wo a wotie yɛn, bɔ mmɔden na kɔ Joyce Peterson TV na kɔ subscribe. Na yɛwɔ nnepa bebree de ma mo. Yɛsrɛ mo, wo nso ampɛ sɛ yɛbɔ dawuro bi ma wo, wobɛtumi asɛnde yɛn? Wo nso ampɛ sɛ yɛka asɛm bi ma wo, asɛm bi yɛ ɔdene na ɛkyere w'adwene so na wontumi nka no, wosɛnde ma yɛn a, yɛbɛka ma wo. Ebia asɛm bi asi a wopɛ obi ne no adwendwene ho. Yɛsrɛ wo, wobɛtumi akɔntate yɛn na ne yɛn adwene ho. Yɛda mo ase. Wopɛ sɛ wobɔ dawuro nso na wotɔn adeɛ anaa wode yɛ dawurubɔ bi nso a, yɛbɛtumi ayɛ ama wo. Yɛkyea obi biara Yɛda obi biara ase a ɔhwɛ yɛn, obi biara a ɔtie yɛn. Nhyira nka yɛn nyinaa, ɛwɔ Yesu Kristo Nasaret din mu. Sharon, yɛda mo ase. Bye bye.